ndokuona manje ndo zvandogara inetsa vanhu nenguva nenguva izvi ndogara ndichikutsiura nyaya yemwana wako kuti utarise mwana wako mafambiro avo iko zvino zvi mwana wako ava netu days asiri panapa
hapana chauri kuziva sese kaiwo samai uri kuti mwana aripi two days tosi mwana asiko ino kanguva ukandiuzere kuti mwana mwana mwana hausi kuona mubvunze iyo yaripo

Oh. Yes. Saka tangozvinetsa kazvikukotimbati pane nyaya yakamama yechii vanzi vapachanana vanodanana neumwe musikana uya uya ende nyaya ina kuti andina kutanga inzwa nhasi umwe mukomana uya uya akamboyefuta achindudza nyaya yekuti vanzi vakudanana nemurume wangu ah, vatanga vanhu mukwasha wangu adaro kana aiwa
hazviiti chero unoda kuti mwanakomana wangu anganyengera mukwasha wake mukadzi
haa mwana wangu adaro hatongodaro iwe unozvisiwa haiwa mwana wangu adaro hazviiti mukwasha wangu chaiye hmm. agonyenga mumwe munhu iyeye haa zviti kovataura kavasikanatu akagaraka

uya uya musikana ifriend yemusikana wangu haambofi akadanana nabajana plus anozviziva kuti bajanana mubaikana but saka mukomana akatudza uya kuti zvendiwe nhema iya uya akatudza kuti ndiwe nhema aa kana ari yataura ini ndombuvurira musikana ye akangodaro
babachanana kubva vachita mandiperekedza havana mbobvira vambonyenga musikana ndisati ndambovasiya nemusikana uya never ndozviramba

kuinda futi ah me problem ambokutsiura ipa tsano mbomira zva mind reduction imbomira zva mind reduction achiri makusinisa iko ndakuna na madam nasivenyi kumba ku sisi vanga chinhu chauda izvizvi he makana nonyenga na tsano he vasikana chino nechino he imwe mota dzungu ndina ndi makabva madam andi papa inje msana nda ndomuda msana yaka nda zongo paizirawo ini zokusati kwekuti ndijegerewo nengo msana asasitsa asasitsa mapiridza mwake yeah ipa bicho kwani Ah, moza munhu kana wangopindawo murume ine arambozati nyaya dzacho tichazosvika pakudaro ah, iye musikana yava kundibvunzawo musiya ndaenda naye uma introduction kuti ah, kumukoma wenjichichiti ndikatotiza panzviamuzviona ma ndau chimbomirai chimbomirai chimbomirai dzungu abatozoti muchangodiwa navasikana seplus andetokona kunge tiunonoka tozosimakura musinganyengi ketsanoka

Mm, saka tode toenda kumalojeri
zvemalojeri ah, mwana mudiki zvekudya seiko katsaga kako kaya kada kuti undiudza kuti une mukadzi ndikati yewo kapi kamfana kaya ah, ndeke makuhwa kaya ndidzungubhoyi kaya kana line kaya ndeke makuhwa kaya zvino kana ndichatonyura murudo hadzibudiswi kaya akaendeke makuwa akaendeke makuwa kaya akafana kana akaline kaya kwamakaziva kamfana kana vaisokanoziva naniwe ah, kumba kwako ndokaziva

Ah, Haana muchamiri. Mazinzi wake meni. Nyaya yeye akataurwa maindira mbira baba. Eh, hanti nono ndozvituti. Wenye mukandira mbira jeri mukati yavo kana ada but no mazinzi nyaya. Mm, chokwadi.

Oho, ndichiyera ndazviona aya makanyanya chiyera makanyanya toneta chie kuda kumbotorara chie kaa ndanakirwa sikai
sika wei dakariko kana saka aa ndanakirwa chie makanyanya chiyera

Tadororawo sha, totsvagawo sha. Ngoziso sana chihera kana tatonamira tatonamira zvese. Ana zvona sha ndazvo ndatanga zvona sha paduka mopa yaje kuti andege kunamira ke. Rudo totopedza. Hachinamire chaiyo ama kanyanya chihera. Ambodorara chaiyo kuti zvingatani chaiyo muzondimisa chani chani chani chaiyo chakubaya. Serious?
Ndozodero bamwe vajiro. Shora hada nakira kuti wakanyanya. Nokozda kuti amai chanaisa chaiyo komupa chaiyo chaiyo. ngawanikidze chero neni bhebhi ndanakirwa chero

Mm, ndokuda singaiti aiwa handimboendinekumashure muri kuona mwini mwini kudero kwakanaka here kumashure pangoti zizizi kudero makaita kuruwana zimahakiri pamakona kudero eh? tomborara ndiri safe nas uri safe here kuda kurohwa nehope cheka pakaita kunayakwaichii

dzokerai kwamabva tarirai kwavira ah, kwari kusati kwamanya kusviba ah, musadaro ini ah, kana vangokuvaira ndiripo semukomana wavo izvi mongo pano pasichachinja here mainini mongo nawadigwa muitiwa iwawo saibonga tozokuna riniko nebe bhangu chaiyo ah, maybe next ndombozorora pa ndanyatsonakigwa zvemwedzi wose
ederi bebe wangu aibelaka zvemwedzi wose here serious eh? ah, ndanyatsoenjoya zvoita kuti haya pese eh? pandenda kutongobata foni ndenda kutongokufunga all the time no
namadira ndokuita bhibha unozako zanibodozivi ndotsanangura sei anibodozivitobudira kunokanganwaka yoti vanofanira kusarira muda kuti vaonekwe nemadhara vachisvika kuburuka izvo pamuti bora mwini nekubora mwini kana mwana kuburuka izvo anova mura mwini mwini mwana timuone kana kuti
Masira ziri kunaipa bachanana.